Dostlar bu ýyl hemmejämiz üçin düşümli we saglykly ýyl bolsun. Üns beren bolsaňyz geçen hepde habarsyz galma çykmady sebäbi täze ýyldan soň dynç aldyk we birgiden täzelikler jemlenip gitdi. Bu bölümde iki müň ýigrimi ikinji ýylyň iň betleri mynasyp bolanlaram gutlap geçeris onda näme sizä bölme laýk goýuň menem täzeliklere başlaýan.

Jony konserde gelmezden bir hepde öň we bir hepde soň diňe Jony boldy. Ana şo Türkmenistandaky konserde görmek isleýänler bar bolsa aşakda salgysyny goýup geçýäs. Jonyň konsertine hoş gördik.
Ýene bir buşlugymyz Amaliýanyň ogly bolupdyr. Bizem Media Tamo toparynyň adyndan gutlaýas. Jany sag, goç ýigit bolup ýetişsin. Dostlar geliň indi iki müň ýigrimi ikinji ýylyň saýlawlaryna görä iň betler kimler bolupdyr şony göreliň. Bloger oglanlaryň içinde iň beti diýip kyrk sekiz prosent bilen M Berdiýew saýlandy. Zenan blogerleriň iň beti Nazrita Habibowa kyrk ýedi prosent bilen saýlandy. Tüweleme Nazrita gelneje eýýäm iki ýyldan bäri yzly-yzyna utýar. Zenan aýdymçylaryň iň beti diýip Selbi Toklyjowa saýlandy kyrk bäş prosent bilen tüweleme berekella. Oglan aýdymçylarymyzyň içinde iki müň on dokuz, iki müň ýigrimi, iki müň ýigrimi bir, iki müň ýigrimi iki ýagny dört ýyldan bäri iň bet aýdymçy mynasyp bolan elbetde Söhbet Jumaýew. Indi gelýäs iki müň ýigrimi ikinji ýylyň birden ýyldyz bolan prorif goda bolan ýaş reperimiz Aýdaý özüň. Tüweleme şu batda dowam et. Berekella.

Ýene bir hip hop täzeligi MB Şenbe. Gitdim ýene berdi sende gef Arkan bas play alsaň trend Al ýuwaş dem çykaryp jem Dim patlap atdy jam jem Maňa insin çek Täze çigin çek Başym oýlanýa Sag

Youtube täzeliklerinde şou formatda täze gepleşige başladyk ilkinji sany Söhbet Jumaýew bilen şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Hä bu täze şou gepleşigimizde konkurs bar üç sany laýk alan testirimize bäş ýüz manat sowgat. Hemmäňize salam dostlar! Täze gepleşigimiziň täze sanyna hoş geldiňiz! Geçen sýomkada eliňe jaň geldi we birden turup gitdiň. Näme üçin, näme boldy? Türkmen ýigidiniň diýsek alalla Watana bolan borjy. Hoo, sepet çalmaly däl. Saňa zar boldum, men ýalňyz galdym, senden özge söýenim ýok.
Sapa diýýän mundan beýläk Meň aýdymyň replaryny hemişe Jason William sen bilen aýt. Aýdymçy bolmadyk bolsaňyz haýsy käri saýlardyňyz? Ýene bir bet täzeligimiz ýakyn günlerde ýüz ýüze gepleşigimize Nazrita gelneje myhman bolup gelýär. Soraglaryňyz bar bolsa lenta geçip berip bilersiňiz. Indi gelýäs köneleri ýatlanşajagymyza Selbi Toklyjowa Ýar. Zöhre diýen söwer ýardan aýyrdy.

Ýene bir körler ýatlaly Anuş Myratdurdyýewden garaşdym.

Indi gelýäs teswirleri okamaly şagjygymyza. Ilkinji teswiri ýazyp baýrak gazanan dostumyz Altyn ýyldyz, birinji men diýip ýazypdyr. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Indiki teswirimiz çylşyrymly ady bilen, Täze ýylyňyz gutly bolsun, türkmen halkym! Media Tama täze ýylda täze-täze üstünlikler, täze-täze uly işler, şowlulyklar arzuw etýän. Iň gowy ýyllaryň biri bolsun! Selbi Tokulyja ýylyň ahyrynda malades diňe täzelik bilen. Köp köp sag boluň. Siziňem geçip giden täze ýylyňyz bilen gutlaýas. Ýene bir teswirimiz ýene çylşyrymly ady bilen Täze ýyllaryňyz gutly bolsun! Allajan düşümli ýyllaryň biri bolsun! Media Tama sizede iki müň ýigrimi üçünji ýylda diňe üstünlik arzuw etýän işleriňiz siz üçin iki müň ýigrimi üçünji ýyl iň gowy ýyllaryň biri bolsun! Köp köp sag boluň! Ýene bir teswirimiz Nowruz Abduraşydowa, Gül gelip dura altyn söýýän seni bu bölümem gowy bolupdyr Meditama hemmejäni täze ýyl bilen gutlaýas köp köp minnetdar bizem hemmejäňizi söýýäs. Indiki teswirimiz Hekim Ballyýew, iki müň ýigrimi ikinji ýylda owadan gyzykly wideolar geçirdiňiz köp iki müň ýigrimi üçünji ýylda gowy gowy bölümlere garaşýas. Nesip bolsa iki müň ýigrimi üçünji ýylda has gowy bölümleri siz bilen hödürläris. Sizem bizi gollap, laýk basyp, tesir ýazmany ýadyňyzdan çykarmaň. Indi gelýäs soňky tesirimize, Eziz Çaryýew, Salam Altyn we Gül. we media tomy tüweleme köpelip barýaňyz. Agzalaryňyzam edil şolar ýaly köpelmegi arzuw etýän. Işiňizde üstünlik. Öňe, öňe, diňe öňe. Täze ýyla täzeje täzeliklere garaşýas. Köp köp sagboluň. Super okamadym. Okamaýan men ony. Super diýipdim.
Super.
Super.

Bu bölümde iki müň ýigrimi ikinji ýyllaryň ýylyň iň betlerini günäkär. Bar bolsa, tans etmäni gowy görýänleriňiz bar bolsa, Halaýanlarňyz bolsa, hala
Dyrr, araňyza üsdük aýdymlar. Bir hepde soň näme boldy? Saýlandy. Pauza goýa! Goýdum-a!
Goýamok.
Gygyrtma meni.
Bloger oglanlaryň içinde Oglan bloger. Bloger oglanlaryň içinde. Ýene börek ýeli. Ýyldyz bolan we Ýok be şu taýda. Dört full albom. Bom. Bom. Bom. Bom. Empo şajyna hip hop dünýäsi bilen başlaýar. Aýdaýyzyň 54. Aýdaýyz.
Bu aldy daýy.

Bäş ýyl man, aý, boldy öýdüm, boldy. Boldy, boldy, aýtmaýan, boldy, bäş ýyl man, sowgat diýdim, üç sanak diýdim, boldy. Ýar, eý, men gowy görýän, ýa, hel aýda oturan aýdymym-a şu men. Garaşdym, kän garaşdym, bagytly bolmana. Ýa, iki müň ýigrimi üçde. Iki müň ýigrimi üç meni bagytly etmedi. Ýyllaryň biri bolsun, Media tama size-de iki müň ýigrimi.

Ýok, ony düzedip bilmeýän men artık. Beýnim edip dur şony. Ler diýseň kendi gerem. Näme?
Kendi gerem.